mudzimai wadaniel gonora tikakurukura naamai gonora amai gonora soka dani gonora achikomana bigi parisei pastori rijapo zvikanzi umari enda daniel manje wamuona here ngosikazi wangu ikati haana waona maiguru takurukura zvikanzi chenjera kuno vegwa nhema ndikati ko dhani unenge utungamidza kuti chenji rako rinengwa nhema sei ndai dai akovana maiguru vakauya vakanditaurira mashoko avo zvakanaka aa kuti azichenjera kuregwa nhema aiwa hazvidi kudaro ndirika handida kunge kupa inzwisa chete ndichazonyatso kuvashedza ndichazonyatso kurova chirongwa chese nekuti ndida kubata amainini ndozobata isaac chirongwa chokwana asi apa ndokuda kungokunzwisai chete chete kuti hamungonzwa badzi kuti daniel gonora akasangana sei naadzimai wake daniel gonora mm, eh, anorarama haaone tozoti adzimai zvekare havaone asi vatori nemhuri vana vakatoita vana vanosvika kana kusix vese vachichengetana zvakare nhasi uno vari pamwe chete akazomutsvagirawo zvake mainini semubatsiri asi mainini anoona mainini ndovanisati ndabata baba ndakavabvunza ivo amaiguru wangu amaiguru andikati ko makasangana sei nadhani nzwai munzwi handingagoni ah, kurondedzera ndoda kuti ndoda kuti ndinyatso kunziseva kuti dhanyero wakauya sei kwamuri wakatanga kutaura semagariro atakaita ndo atati akangoita muclass muclass eh Daniel akatanga achidzidza kwamutare achiona site yake yakazovhara a grade 7 mm. akawana ini ndiri pajairo sijiri mm. akauya pachikoro akagamuchirwawo semwana anoda kudzidza akaiswa muclass mataiveri mm. tikadzidza tose kusvika tadanana ndotovanzvandoda kunzwisisa ipapo kuti zvakatanga sei mimi Mamusingaone Daniel haasi kuona eh, nhau yacho yakatanga sei? Mamuri musame class? Eh. Aka, akatanga umwe ndiana? Mukomana. Akati chi? Akati ndokuda. Hamusiri makatange? Aiwa. Aiwa. Eh. Ini handisi ini ndakatanga nokuti ini ndanga ndine chinangwa chechikoro semunhu anga atsvaga achichida. Ehe. Right. Eh, Daniel wati ndiri kuda eh, imi makamuti kudii? Ndokubva ndadairawo Kuti kudii? kuti ewo. Ah, ko imi maigodaira kuti ewo makangano zvamachinangwa chenyu? Ndaichiziva hangu. Saka. Asi ndanga ndisingazivi kuti ndokwazvichaenda. Kwazvichaenda kwokuita sei? Kwokuti ndichasiira chikoro panzira. Aiwa ka mai Dani, imimi kuuya pachikoro mamune chinangwa chekuda kufunda. Eh. Ko zvekudanana neuyu ma zvazvabva nepi? Misikanzwa ka. Ho, imi maitoitawo misikanzwa? Yakawanda. Yakawanda. Inotoburikidza naiyo yacho. Mhm. Eh. So, mm, eh mabvumirana imimi kuti aiwa inini Eh ndakuda eh maizoita makazoita sei maionana sei imimi nokuti pachikoro handiti munochengetwa eh vasikana kwawo vakomana vakomana kwawo taizosanganiswa kumastadi eh manheru ega ega taenda kumastadi kumakilasi kwakusina vadzidzisi mm. ndokwataizoonana ikoko aiwaka but ka pamunoenda kumaclass ka kumastad nekunenge kusina vadzidzisi kunenge kune vamwe vana vechikoro vanenge variko ka imi maisangana sei penyu mega taitopana nguva eh, hey. yekuti unozondiona nguva yakati mainoonana kupi nekuti kumastad kune kune vamwe vana vechikoro tainoonana kukilasi ikoko nokuti taizopiwa makiyi okuti musare muchikiya uh -huh. ma class kana mapedza ku studer saka pakati pedu pane waiva nama key waiziva nyaya dzose idzi waitivhurira class tichinosangana ikoko muri vaviri tiri vaviri Hmm. uyu uh, waiona here uyu waikuvhurirayo aiona zvishoma aiona zvishoma ehe Hmm. saka zvaiitika nguva izvozvo manheru manheru enguva kumanaini kumanaini vamwe wese vanhu vapedza maclass vanhu vapedza kustadha mm -hmm. ah. saka imimi mese manga musingaone ipapo waikutungamirai ndiani mese manga ah. musingaone iyo zva ndiri manditi uyai kuno enda kuti uyai kuno mawaya nemwana mawaya nemwana eh. asi ukoko Apa mawaya makabatwa nemwana ka asi ukoko mese mamuri. Ikozvino ndopandakubatwa nemwana kubatwa kwandakuita. Yeah. Kuzama kubalancisa balance. Mm. Asi pandandisina kustroka ndachikwanisa kufamba ndega distance refu. Oh. Zvokutoti kana mukanditi ndinde kumusika kumbare uko. Mm -hmm. Mukanditaridza nzira ndaienda. Oh. Ndichifila netsoka. Mm -hmm. Ndaitoenda nekudzoka. Saka ndozvamaita panguva iyoyo mese muri vaviri musingaone maisenza. Ehe. Maisensana here kana kuti umwe neumwe aingozvisensera ega? Taisenzana. Oh. Nekuti aizoti unouya kukilasi yakati. Ehe. Ini ndinoiziva. Ndaiendavo kukilasi ikoko. Ehe. Tosangana ikoko kusvika zvashata zvakarehwa naMatavire. Mm. Zvashata iye akandipa direction yekumba kwavo kwaMutare. Iniwo ndava kumusha kuGokwe. Ndikafunga kuti apa ndakuremedza amai vangu semunhu asina baba. Ko chikoro eh, vakazviziva here kuchikoro kuti vana ava vakanganisana? Havana kuzviziva. Ehe. Vakatozoshamisika vonzwa kuti Daniel naSusan mm. varoorana ndoraiva zita rangu repachikoro. Mm -hmm. Vakati ah vana ava takabvira kare tichivaona kuti vana ava vanodanana pano. Ko vakazoona sei ivo? Vaizviona vaibata tsamba handiti pane zvipo zvatinoboora zvekunyoresa tsamba. Zvemapudu zviya. Zvamapundu izvi. Mm. Saka imwe tsamba yedu yakatombobatwa yabatwa tikapinda patight chikoro chose yakanhongwa yapepereka nemhepo hamino zvakafamba sei kwenini maiti mukanyorana tsamba kudaro eh, dzaifamba sei tsamba dzenyu ameno kuti yakabuda sei maitambidzana sei tsamba taipa umwe unosvitsa umwe ainzi ani wamaipa wamaitu iyeye head boy richard makaripe eh. aitivhurira class mm. ndiye aitifambisira matsamba edu and ndango ndingokupa inzwisa chete amaigonora so yauya kuwisira tanzo pasi sumudza mangoma kane gonora vaita kusensana chikomana bhiki kana ndanyatsokuunganidza umbowo wacho ka tobva tachikanda mudani wandiri ka asi manje gono rapa